Tinokuchingamidzai hama duwa kuzvongwa zvenyu Bible pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 13 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko 13 chinotaura pamusoro pe the value of correction, uh, uh, kukosha kwekutsiurwa kana kwekugadziriswa uh, kana kwekudzorwa. Panapa tiri kuona uh, Solomon achitaura nemwanakomana wake, ndonga takaikurukura nyaya yekuti haisi kuketa kuti vakomana chete Patiri kureva munhu wese, Israeri, mwanakomana waMwari, mwanakomana wakachenjera, unoteerera kurayira kwababa vake. Muri kuona kuti imwe uh, strategy yekudzidzisa yatiri kuona itsva iri kutaurwa naSolomoni panapa haisi yekuti mwana gara apa omutaurira but anotaura atingati mafacts achisteta zvinhu zvinogona kuve zvakanaka muupenyu kureva kuti kana munhu akadaidza akati Eh, mwana wangu uya apa gara apa obva ati mwanakomana wakachenjera unoteerera kurayira kwababa wake ari kutoreva kuti teerera kurayira kwababa vako handi mazvaonaka saka kudzidzisa tofanirwa kuve nenzira dzakasiyana siyana tirege kushandisa nzira imwe chete mukaona pavhesi ya 4 mweya wesimbe unopanga asi unoshayiwa asi mweya wevano vasina usimbe uchakodzwa Nyaya yeusimbe yataurwa ichataurwazve. Vhesi 11 Pfuma yakawanikwa nekuku, uh, nekuru, nekukurumidza ichatapudzwa asi uh, unovunganidza neruoko zvichawedzerwa kwaari. Zviri kureva kuti hazvire kuti vanhu vasashanda vokwanisa kuwana fuma asi zviri kureva kuti mafumiro acho ndeyokuti nyange ukacalculata kuti munhu uyu afuma sei kumwe kufuma kwacho kuri nyaya kumhanya zvoreva kuti pane kamwe kachitsotsi kanogona kakaitwa kuti munhu awane fuma yakawanda kudaro ndopari kunzi panapa fuma iyoyo yakawanikwa nekumhanya mhanya iyoyo Ma, makazvoona paya paya mukomana jacob akangouya nenyama baba vakati wakurumidza sei kokubata kudai mhembwe dzinonetsa sei wakasika ngatiisei chigunwe ipapo tariro kana ichinonoka ndo favorite yangu iyi zvirevo 13 vhesi 12 tariro kana ichinonoka inoodza mwoyo asi kana chapangwa chosvika ndiwo muti woupenyu haleluya dzimwe nguva zvinogona kunonoka but eh, moyo ngaurege kuora kana chaunga ukatarisira mupenyu chikatora nguva chisina kuitika shoko ramwari riri kuti moyo unogona kuora asi chapangwa kana chasvika muti weupenyu tiri kupanga kudzoka kwajesu une zvakawanda zvawanga wakatarisira hama yangu uchiti ah, maybe richachata maybe uri kurwadziwa pamoyo but kana chapangwa chiya chazosvika kwanzi unorapika jesu kana adzoka ticharapwa nekuda kwokuti ava padhuze nekudzoka kudzidzisa kwowakachenjera ivhesi ya 14 itsime reupenyu kureva kuti ngatidzidzisei isu tive vakachenjera futi tirege kudzidzisa kuchenjera isu tisina fambidzana nevakachenjera ugowakachenjerawo akutaura association vana vanonyanya kurasika nevanofambidzana navo vhesi ya 22 munhu wakanaka uchasiyira vana va, vana vavana vake nhaka iyo kureva kuti fuma dzatinosiira vana vedu ifuma dzakaita sei asi fuma yomutadzi inochengeterwa wakarurama zvoreva kuti kana tichirarama ngativei nefuma inodliwa nevana vevana vedu fuma yakanaka vamwe vakasiira vana vave zvitokorozvi nezvidhodha mudhara ne, nezvinhu zvisingaiti nedzimwe dzimba dzisingavhurwi vana vari kutambura izvozvo izvi nekuda kwezvakabatwana nemadzitateguru avo asi vanoita zvakanaka vana vavo vachagarawo nhaka yeupenyu hwakanaka kana tikasiira vana vedu jesu uyu ari kuparidzwa uyu vana vedu vachave nerugare rwakanaka Handei pavhesi ya24 zvichisvika pakupedzisira. Unorega shamhu, unovenga mwanakomana wake, asi unomuda, unomuranga zvakanaka. Vana havaide vhesi, asi vhesi yakatirera. Unorega shamhu, unovenga mwanakomana wake, asi unomuda, unomuranga, haamupondi. Vamwe vanhu haagoni kuranga. anongonhonga even chipeiri chiri pano nhonga even mugoti haa tsvaga shamu zvakanaka pauri kuinda kunoitsvaga nehasha dzenge chiserera wonotemha shamu yakanaka wonyambudzira mutsapfu nepanyama zhinji kuti mwana asa shamu isaende pabhonzo ndokunonzi kuranga ikokoko ende kwanzi kana ukazviita izvozvo kuda uri kumuda Dambudziko ratinaro nderekuti tikanonoka kutanha shamhu ichiri duku tichirova mwana achiri mudoko shamhu yake iri kukura ende achazoorohwa waamuti manje akurohwa nevanhu vanenge vachiti mai vako vakakujaidza akurohwa nevakatirenwa kurova nepekurova saka iye zvino ndonguva yekunyabudzira nyabudzira tisapesana pakudzidzisa vana Iyo nyaya iyi haisi nyaya dukuba. Pane misha yaparara nokuda kukujaidza mwana. Mwana anoita zvanoda akakwira patebhuru akadini vainzi vana achivhunziwa he munodzokera rini he mawingei pano imi mai muchiki usadaro ane msikanzwa usadaro haa mwana anomhanya mucheche akaenda kupurupeti akadzoka haa torai mwana munomunyambudzira mamuda kuda mwana kumudzidzisa Shoko raMwari rinotaurawo ni Mwari anoti vandinoda ndinovaranga nokuti ndinoda kuti vapinde mugwara. Mangwanani anoda timbonamata. Ndafunga kuti timbonamatira vana vane musikanzwa kutaura chokwadi. Imwe shamu haicharoveki amurume mukuru amukadzi mukuru but musikanzwa yacho haite. Iwe uri kutoti pastor musikanzwa wemwana uyu ka wakutoda munamato. Zvine mweya itsvina chaizvo zviri pamwana uyu. Ngatimbonamata tese mangwanani ano kuti Mwari apindire pamwana. Mwana anoita musikanzwa wemunhu mukuru ari mwana mutoko. Ngatinamate. Ishe tomutendai mangwanani ano. Bviseiwo misikanzwa iri pavana ava. Hazvigoneki baba. Zvatadzikwa nomubereki nambuya vasarenda. But imi hamungamutadzi. Nyambudzirai tsapfu adzoke kumba. Mwana ari Pembera nesango vamwe vachavati pamba vari kupoya vachibuda mukati memaspeya vachiinda mukati memastreet ngavadzorwe nemi changamire vapfave nesuwo tidzidze kurayirwa nemi nokuti muri mwari wedu tave kushuva kudzoka kwenyu chapangwa kana chakusvika muti weupenyu tirapei mangwanani ano muzita rajesu tanamata amen kana muda kunibata plus 263 772 204 766 mwari akomborerei tosangana pachitsauko chinotevera